Nsemilkom jiena Karx Kember nilqakom għal edizzjoni oħra ta' Antenni Suspettużi, il-podcast ta' Pen Malta mal-awturi ta' żmienna. Illum għandna awtur imwieled is-Serbja li mexa għal Malta mal-ġenituri tiegħu fil-bidu tad-disajnijiet u li ddebutta bħala awtur għal ta' żmien 10 snin ilu b'rumanz bl-Ingliż ibbażat eh, f'Malta, ħafna minnu bbażat f'Malta. Mexa għal ġeneri oħra u forom oħra ta' espressjoni fosthom il-komiks u l-films. Huwa wkoll kien ġurnalist u kittieb ta' rivisti kritiċi tal-kotba tal-arti u u tal-kultura. Teo Reljic, merħba u grazzi ħafna talli aċċettajt l-istedina.
Grazzi tal-istedina, Karl. Teo, jiena ninsab Nairobi l-Kenja fejn ngħix u nqatta' ħafna mill-ħin tiegħi. Inti fejn tinsab bħalissa?
Eh, bħalissa jgħed fuq il-post tax-xogħol, ehm, eh, il-Pembroke, jgħed fl-uffiċċju tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb fejn naħdem bħala marketing manager ehm, u jgħed eh, fuq il-break biex inkellmek. Grazzi, sraqnilek il-break, nittama li ma morru xover, għalli ma nġibux fil-inkwit mal-manager. Inti, inti, issa jgħat fil-konsignazzjoni tal-ktib kellek, eh, pero Inti nnifsek, inti kittieb, inti awtur, inti wkoll kont kritiku, inna ftit ma naraw ir-reviews tiegħek tal-letteratura, però għal ħafna snin ktibt. Però inti Teo l-awtur, il-kittieb kreattiv, kif tikteb? Għandek xi ritwal? Għandi ritwal, fil-fatt peċi nibbaża ruħi ħafna fuq ir-ritwali, appuntu ħabba l-fatt li bħal ħafna ħafna kittieba oħra, eh, sfortunatament jew mhux sfortunatament, jiddependi, ehm, għandi xogħol full time, ġifieri il-ħin il-ftit ħin li jibqa' li għall-kitba nkun irid nasru nasru sew. L-ewwel ħaġa li nagħmel fil-fatt filgħodu huwa li nikteb, inqum filgħodu kmieni u nikteb u dik il-kitba tkun um, automatic writing ħafna kol ma jgħidu. Um, naqbad il-notebook u nikteb dak li jiġi. ħafna drabi ovvjament, mux ovvjament, imma tiħu xeħta pjuttost surreali um, u ħafna minn dak dak li nikteb dak dak il-momenti ma nużax, ma nerġax nużax. qasbis nerġa' nħares lejh eh, maġġor parti tal-ħin. Imma huwa nsibu li huwa importanti għax il-kirba bħal muskolu tid inkollu ehm, teżerċita ħabba eh, inkella is-subkonxju ma jtikx li miġiż li għandek bżonn. Dal-aħħar u koll ehm, peress li palma semmejt tajb inti ehm, qed naħdem ħafna fuq il-films, ħafna minn ħin tiegħi nqattaw nikteb outlines ideat tal-istejjer, outlines tal-istejjer. U tista' tgħaddi sena sentej eh, fej laqas biss nikteb biċċa ta' script jew ta' manuskritt li huwa direttament draft. Inħobb ħafna nippjana minn qabel, inħobb ħafna noħloq l-istejjer. M'għandix dil-resistenza l-outlines li forsi għandhom ħafna kittieba, għax għalija l-outline Apparti li dik ċertu sigurtà, ċertu ċertezza li għandek xi ħaġa. Għalija huwa sempliċement ukoll fażi tal-istorja fej huwa literalment storytelling, ġifieri inti qed tirrakkonta l-istorja x'jiġri, ġara di x'jiġri, what happens next. Ġifieri it's like jisek qed tirrakkonta storja Eh, by the Campfire, għax fl-outline għandek għandek dawk dawk il-beats bażiċi. Jekk ma tolqotomx naħseb hemmhekk minn l-ewwel tinduna li li ħaġa li m'hemmx ħaġa hemm ħaġa li mhux sejra sew fl-istorja. Jiġifieri jaħa, ehm, ħafna mill-ħin tiegħi nqattgħu eh, nagħmel hekk u ovvjament imbagħad isu isu l-automatic writing huwa bilanċ huwa totalment differenti hemmhekk I go I go wild. Ehm, hemmhekk m'hemmx regoli. Imma r-regola huwa regola tal-ħin u tal-regolarità tal-kitba nifisa. U dijet tamela kull fil-ħodu kmini din tal-automatic writing u mhm. kemm tqatta ħin fuqa, more or less. Eh, Jidependi kemm inqum kmini u kemm jibqa' li ħin qabel ma kolli mur ehm, naqbad tal-linja xogħol. Ehm, on a good day it's it's it's one hour, on a less good day it would be half an hour. Hmm. Ċaġek. Hmm.
U Teo, inti l-ewwel ktib tiegħek ħareġ 10 snin ilu eh, fl-2014 mhm. tu kien eh, huwa mhm. romanz eh, għandu element tal-fantastiku bl-Ingliż publikat mill-Merlin li jitratta dwar din il-familja li tkun fuq holiday f'Malta u f'mument minnhom l-om taqaf koma. Xi ħaġa li Inti u l-familja tiegħek għaddejtu minnha meta meta ommok Jasmina daħlet f'koma
li tawlet is-snin ukoll. Kemm kien hemm minnek inti Teo fin-narratur tifel ta' dan ta' din il-ġrajja, in-narratur William li jeħodna tul din il-ġrajja u għandu l-ġrajja parallela fil-fantastiku. Kemm kemm hemm minnek Teo mill-ħajja li ġarrabt inti stess?
Ovvjament hemm ħafna minni għal-raġunijiet li għadha kif semmejt dan huwa romanz bbażat fuq ovvjament avvenimenti li ġraw eh, li ġraw li li ġraw il-familti u minn ma trid il-narratur jibqa' eh, jirrefletti sa ċertu punt dak li dak li eh, għaddejt minnu jiena. Id-differenza, mhux id-differenza, ma speċi il- il-contrivance estetika tar-rumanz huwa li jaqbad elementi autobiografiċi li ġraw ħafna qabel mill-ġraja tal-koma, mill-traġedja ċentrali. Ġifirina u koll permezz ta' narratur mort lura fi żmien meta l-ewwel meta meta ġejna Malta l-ewwel darba. U ċertu impressjonijiet tal-pajjiż, ċertu elementi emozjonali ta' kif tadatta għal pajjiż ġdid, ċertu sens ta' dislocation, fragmentation, etc. Umbad dak abbinajtu ma' traġedja li ġrat, ovvijament, meta kont meta kont qed nikteb l-ewwel draft kienet qed tiġri in real time prattikament. Ehm, ġifieri, ovvjament hemm ħafna minni imma il-fatt illi abbinajt daw żewġ affarijiet huma dik hija wkoll għażla narrativa, għażla estetika jidilha li trid. Ġifieri hemm ċertu deliberation fiha l-ħaġa, deliberate ehm, decision making li tidħol fiha. Dan in-narratur William eh, huwa l-ewwel qed tifel, ġifri qed naraw hemm diġà deċiżjoni tiegħek li n-narratur ħajatina il-point of view ta' tifel għaddej minn tfulija, però eh, hmm. għandu ħsibijiet kważi li għaddejjin minn dik il-lenti le ta' tifel f'ċertu sens bla filter eh, li jgħid dak li jħoss mhm. minn il-filter tal-adulti. U titratta parti kbira mit-tema li qed titratta hemmhekk huwa l-imħabba ta' dan it-tifel lejn ommu. X'kien li qanqlek tidħol f'dan is-suġġett? Mhm.
Istorja nifissa ovvjament titlobek, titlobek ehm, li ma tistax taħrab minna. Ehm, ovvjament huwa parti wkoll minn dak li konna Konna nitkellmu fuq nitkellmu fuq qabel, ġifieri l-avvenimenti li saru kif saru. U ehm, il-fatt illi fil-ktieb innifsu l-istejjer li tirrakonta eh, ommu ehm, isiru parti ewlenija ta' kif dan it-tifel qed jipproċessa traġedja, eh, mhux ġast traġedja imma wkoll l-istorja tal-familja kif kif titħol b'mod indirett ehm, u eh, l-esperjenza ta' Malta. Ġifieri l-vuċi ta' ommu tibqa' xi ħaġa li tibqa' persistenti avolja jiġri dak li jiġri u l-istejjer huma l-mod kif hu jagganċa ma' dawn il-memorji ta' ommu u jżommha ħajja sa ċertu punt. Ġifieri din għalija kienet importanti ħafna li toħroġ fir-rumanz.
Il-vuċi tal-persuna assenti hija xi ħaġa li kif diġà għedtilna kont inti stess għaddej minna le kienet dik forsi l-immaġni li eżaspiratek u li kellek forsi anka bżonn tipproċessa waqt li kont għaddej minna.
Iva, ekku, għax ovvjament meta hija f'sitwazzjoni bħalma konna aħna li hija koma, hija xi ħaġa stramba għax isu Schrodinger's cat le bej ħajja u mewt u jisna ma tantx għandna lingwaġġ għaliha. hemm uċat, hemm il-funeral, hemm ir-ritwali kollha assoċjati miegħu. Ehm, imma f'dal-każ kien kien jisu limbo state. Ehm, u għana li kidrit il-ktib għenni ħafna, il-proċess tal-ktib għenni ħafna. Kien hemm moment fej kontet naħseb, mista daċa Xi darba ħa jispiċċa dal-proċess, xi darba ħa nispiċċa niktbu dal-ktieb, u mbagħad mbagħad x'jiġri, x'se jkolli. Ġifieri kelli mument ta' biża' kienet eh, vera biża' qawwija, mument ta' biża' qawwija biex dark night of the soul. Ehm, ġifieri aha, eh, serva għal dal-iskop.
Dakin l-ewwel xogħol tiegħek, ġifieri ċertament il-kitba u l-lenti artistika tiegħek kienet kienet hemm diġà minn qabel, però kellek bżonn xi ħaġa daqstan drammatika biex tippuxjak toħroġ l-ewwel rumanz sostanzjali tiegħu hija rumanz qasir bażikament, eh, li però ah. kien l-ewwel xogħol li ppubblikajt fismek.
Um, I mean, kiena hija kwistjoni ta' l-affarijiet ikkonċidaw flimkien, um, mod forsi mhux daqshekk feliċi, imma u koll naħseb kien żmien fej kontet nirranka mhux ħażin biex nipprepara xi ħaġa sostanzjali. Diġà bdejt, kont diġà bdejt indiskuti ma', ma Chris Grubetta, il-publisher, um, il-head of publishing tal-Merlin, li nipublikaw xi ħaġa u ġa bdejt nidraftja xi ftit ideat. Imma meta jġilek xi ħaġa hekk, ovvjament ehm, emozzjonalment jiedu preċedenza l-affarijiet, ġifiri ehm, anka l-fatt li huwa xorta dak l-element fantastiku fih. Imma ovvjament meta għandek, u jien dejjem ngħidha dik li tu it's very much a first novel. Um, Fis-sens hemm element tal dik il-ħaġa tan-narratur żgħir, tifel żgħir, qed tipproċessa trawmi tiegħek, um, l-element ta' familja, eċetera. Um, da kollu għen biex, biex ix-xogħol jiġi strutturat mod konkret. Ġifieri Mhux qed ngħid forsi li hemm bżonn ta' traġedja biex toħroġ xi ħaġa imma eh, ovvjament itik, itik dak il-focus li forsi li forsi jgħinek biex tippuxja tippuxja x-xogħol u tieħdu fejn għandu bżonn jemur.
U din l-istorja sseħħ f'Malta li inti wkoll minn suġa ma' storja parallela fantastika eh, Pero inti għandek esperjenza partikolari ħafna ta' Malta, ġejt ġejt mhm. f'Malta eh, wara li kont welit Belgrad, ġejt ma' ġenituri tiegħek u ħutek eh, f'Malta fid-disajnijiet bħala refuġjati jekk minn isser żbaljat ukoll kien kien żmien ta' eh, turbulenzi kbar fil-reġjun minn fejn tlaqtu. X'kienu l-esperjenzi formattivi tiegħek ta' Malta bħala tifel dak iż-żmien?
L-ewwel bħala ex impjegat tal-UNHCR ikolli nikkoreġik fuq terminoloġija ehm, għax refuġjati ma konniex teknikament eh, anka ħabba l-fatt li ehm, is-Serbja fejn iġu għana kienu kienu naħseb huwa unanimament aċċettat issa eh, l-aggressuri f'dik dak il-konflitt, ġifieri konna immigranti żgur imma eh, Teknikament ma kunux refuġjati, u ovvjament ġejna Malta ehm, indirettament ukoll ħabba l-gwerra, imma imma hemmhekk ovvjament mhux ħabba raġunijiet ta' iktar raġunijiet ehm, loġistiċi, ekonomiċi, eċetera. Ehm, l-ewwel impressjoni ta' Malta jekk dik hija l-mistoqsija, bħal William fil-ktieb u naħseb xi ħaġa li xtaqt noħroġ ukoll hija speċi l-intensità meta tidħol ġo post li huwa prattikament aljen għalik meta tkun meta diġà tkun meta tkun għadek żgħir.
Inti kemm kellek żmien meta ġejtu? Kelli seba' snin jiena. Seba' snin, ok, ġifieri tista' mm. tiftakar, però kollox ah. għadu.
Eżatt. Ah. Min jispjega ħilek ukoll. Eh. Eżatt.
U par fir-romanz, I mean, element autobiografiku ieħor huwa li fil-fatt l-ewwel post li morna ngħixu morna ngħixu ħażabba li ehm, bħala esperjenza Maltija, ovvjament, I mean, Ma naħsibx li tista' tkun iktar Maltija minn hekk sa ċertu punt ta' min raħal tradizzjonali ħafna, antik ħafna, eh, speċjalment dak iż-żmien l-iktar u iktar. Ehm, u fir-romanz, I mean, xtaqt li xtaqt li toħroġ din ċertu intensità ta' kuluri, tal-ġebla, tal-arkitettura, tal-postijiet tal-villaġġ nifsa tal-knisja. Ehm, li forsi ma ħriġ ma ħarġet xi ftit imma mhux daqshekk huwa l-fatt li jiena bżajt ħafna nidħol ġo knejjes. Għalija kienu kienu esperjenza overwhelming ħafna kien hemm overload għalija meta kont żgħir. Kont isni Damien f'Di Omen hekk niġbed lura speċi meta X'kien ibeżżak? I just, just il-barok, il-barok innifsu, il-natura barokka ta' kollox, li paċi ħafna nis jidu for granted, anka jien issa nħoda for granted, imma hija intensa ħafna, hija overload, anka l-kurċi fissa. Kienet overwhelming, ġifiri. Iva, iva, iva. U li miġri.
L-inċens, anka l-smells, u ah, U daw rajtom rajtom iżjed qawwija f'Malta milli fis-Serbja jew anka fis-Serbja kont tħossha. Serbja qatt ma konna mmorru l-knisja aħna ġifieri.
Dik l-exposure, eħe eħe.
L-iktar l-iktar niftakar għandi memorja ċara ħafna ta' il-film fuq Ġesu ta' Zefferelli fuq television Serbja Ġizu Nazret ekku. Imma anke hemmhekk kont kont imbeżża ġifieri, kien imbeżża rajtu bħala film tal-orrur li huwa ċertu punt u ġifieri, bħala fan tal-horror eh, issa eh, l-element kattoliku huwa qawwi ħafna, ħafna filmmakers tal-horror li jiġu minn sfond kattoliku jużaw bħala zvok eh, għal dat tematiċi. Ġifieri ħassejt għax inti kun ġej minn kontest fej referenzi kulturali u jekk irridu nsejħulhom hekk reliġjużi kienu il-Marxizmu, soċjaliżmu u l-knejjes ma kienux eh, xi reference point assolutament, anzi. Le, I mean, dejjem kienu anke fejn huma issa dejjem fil-periferija tal-villaġġi tal-irħula u tal-bliet, ġifieri ssibhom mhix m'hemmx dak is-sens ta' pjazza bi knisja, ġifieri mhix laqas jekk laqas jekk tkun trid speċi ma tivvjaġġa biex tilħaqhom. Ovvjament hemm monasteri kbar, hemm Ma hemm differenza estetika bej ovvjament knejjes kattoliċi u knejjes ortodossi, ġifieri tidħol dik. Mażgur, mbagħad tidħol iktar fil umma pjuttost iktar mudlama u iktar iktar nimmaġina eh, tal-biża għal xi tifel bħali li kienet jikbar dak ah, Imma inqas forsi ta' xejn iktar minimalisti ħanejdu ċertu punt. Ekku.
U kif kienet l-esperjenza tiegħek intu tikber f'Malta, ġviri kien eventualment faċli għalik li ta' ġviri il-knejjes apparti u l-orru li ġabulek maħħom. Eh, irnexxilek tamel ħbieb, irnexxilek tifhem x'inhi din il-gżira, kif kif taħseb, kif jaħsbu dawn in-nies, kif iġibu ruhom, jew kellek bżonn ehm, ħafna żmien.
Naħseb aħna speċifikament bħala familja naħseb għamilna sforz biex nintegraw, biex nuża dik il-kelma xej contentious, iktar milli forsi familji oħrajn li jiġu minn kuntest kemm kemm mis-Serbja u kemm minn pajjiżi oħra. Jiġifieri l-angst li kelli tul li nikber ma kienx ma naħsibx li kien daqshekk differenti minn l-angst ta' kwalunkwe teenager jew young adult li jikber. Ehm, il-problemi kienu jiġu mbagħad mill-aspetti burokratiċi, ehm, eċċetera, ġifieri li huma parti tal-fatt li tikber bħala immigrant. Ehm, imma bħala soċjalment ma ngħidx li kelli xi problemi xi problemi kbar. Ħabib għamilt, ġifieri, u u qatt ma ħassejt li da li dik kienet il-problema. Problema dejjem kienet li min kellek ċertu limiti ehm, ekonomiċi, eċċetera, binati mal-fatt li ma' elementi burokratiċi tal-ħajja tal-immigrant. Mhm, mhm, mhm. U eh, by the way, kondoljanzi minn qalbi għal-mewta missirek Zvezdan li għalina ftit ta' xurilu f'Diċembru li għadda. Rajna ħafna kitbiet, għax inti ġej minn familja ta' artisti, omok kienet ħajjata involuta fil-teatru, eh, ħafna artisti jafuwa, u missirek ma nafx ma milx, ġifiri fotografu, designer, publikatur, mm. eh, ħabib ta' ħafna nies, inkluż tiegħi konna naħdmu flimkien, il-Malta Today. Kif, kif kienet it-tfulija tiegħek f'din id-dar artistika bħal tagħkom? Taħseb li dak li għandek illum xrobtu minnu minnhom b'xi mod eh, kif kif eh, xħat li żjed minn għand omukum mm. isirek? Mela, t-tfulija kienet, I mean, ekonomikament prekarja ħafna. di, eh, di forsi speċi nejda mux not to be facetious, imma forsi anka biex neħi ċertu element ta' romantiċizmu abbinat ma' dil-idea. Eh, jew forsi di tejn il-romantiċizmu jiddependi minn intu u xinu ma' prioritajiet tijak. Ehm, il-fattu li jaha, ommi missiri again, hija iktar hija storja ta' immigranti li jaħdmu ħafna biex biex jintegraw fis-soċjetà, biex jassiguraw li t-tfal tagħhom ehm, għandhom ikollhom ħajja fejn jistgħu jkomplu jkomplu jgħixu b'mod komdu kemm jista' jkun. Imma xorta b'xi mod it-tnejn li huma dejjem dejjem provaw jabbinaw il- ehm, il-background kreattiv tagħhom eh, ma' xogħolhom. Missieri qabel ma kien fotografu bħalma taf sew inti eh, għamel il-graphic design li ovvjament iġi mbagħad mill-background tiegħu anke bħala printer u bħala prattikant ta' printing. U għammi eh, bħala ħajjata forsi kella kien hemm min-naħa tagħha kien hemm iktar iktar dak l-element ta' entrepreneurial ħa ngħidu hekk. Għax eh, bħala ħajjata issib il-klijenti b'mod iktar dirett. Um, li naħseb jina I'd like to think li xrobt minn xrobt minn dan il-kuntest speċi ta' bilanċ bejt nej sa ċertu punt għax minn ommi anke meta ħdim bħala freelancer ftakart ħafna mill-work ethic tagħha u kif kienet kif kienet taħdem u kif kienet ehm, trawem il-kraft tagħha. Ma mela missieri forsi ċertu sens ta' esperimentazzjoni, ċertu ehm, taħriġ fuq movimenti artistiċi, fuq ehm, eh, kif għandek speċi anke semmejt ir-rutina qabel imma huwa importanti ħafna li xkultant tbiddel ir-rutina biex ma tistaġnax, eċċetera. U hemm sens ta' mhux ġast inkoraġġiment imma wkoll sens ta' kritika eh, li li li ehm, trawmu fija fis-sens mhux kollox jgħaddi. Mhux da tip ta' ġenituri jgħidu l bravo kemm ta' spenġi, speċi. Qabel kont nipprova npenġi wkoll, ġifieri kien kienet. Le, għallu le, dak għandek il-proporzjoniet mux tajbin, emmek ta' ġibda t-tamil il-skeleton u bat. U minn emmek u ħat l-idea tal-arti, arti pala xol, pala prattika li t-rikjedi disciplina u fokus, u arti bħala xaġa li għandek tiħu bis-serjeta. Eh, Imma wkoll il-kundizzjoni ekonomika fejn konna eh, tfakrek għaliex ħafna artisti jiġu minn sfond pjuttost privileġġat għax biex tipprattika b'mod konsistenti eh, l-arti tiegħek u biex laħat ċertu standard hija diffiċli ħafna. loġistikament. Ġifieri dik ukoll dejjem baqgħet f'moħħi.
Interessant il-punt li semmejt tas sens kritiku li eh, narawh jien u kemm il-darba diskutejni fuq dan il-podcast in-nuqqas ta' kritika fil-letteratura, fil-arti, eh, kritika esterni li kollok nies li jagħtuk review feedback review pubblika le illi jekk hemm bżonn tkissirlek dak li taħseb li bnejt inkluż fuq regolamenti biex għandek tajjeb u xmane. Neqsin ħafna minna mm-hmm. Malta din, tħossa? Mm-hmm.
Iva, però jiena għandi perspettiva da' xej, forsi anka bħal fat li niġi minn ġurnalizmu, kono ta' finti, jiena nixtieq forsi ndaħħal element ieħor fid-diskussjoni fuq din. Għax hemm ħafna naħseb hemm ġieli nitkellmu nitkellmu daqsxejn fl-astrat fuqha jew nabbinaw ma' ċertu clichés kulturali ta' xini ta' xini Malta u xini huma l-Maltin. Per eżempju, dik l-idea li ma tistax tikkritika għax Malta żgħira u kulħadd jaf il-kulħadd. Dan din hija problema soċjali, ġifiri sta għalik li ehm, jekk jekk vera tkun kritiku tista' minha. Il-problema hija iktar konkreta għalija għax hija again abbinata ma' affarijiet prattiċi. Jekk il-gazzetti u l-ġurnali mhux se joħolqu spazju għall-kritika u mhux se jħallsu n-nies biex jiktbu dan ir-reviews, din mhix se ssir. Għax tista' jkollok kemm trid inizjattivi volontarji, Imma ovvjament dawn mhumiex sostenibbli in the long term. Ġifieri jien nieħu ta' xej ehm, perspettiva materjalista fuq din ħaġa, għax naħseb hija importanti u ma tistax taħrab minna. Ehm, jekk minn spazju għal kritiċi. Taħseb il-problema li memx biżejjed spazju jew u memx memx nies li għedin jiġu investiment, memx investiment li jitħallsu nies biex biex jagħmlu dan it-tip ta' xogħol. Iktar milli nuqqas ta' eh, ta' willingness li wieħed jagħmel anki l-edewa fl-aħħar mill-aħħar dik dik il-kritika li nisimgħu ta' spiss mm. li tikteb x'tikteb hawn ħadd tagħmel l-edewa jekk ħadd tikteb il-verità.
Naħseb dik dik ħad eżisti dejjem u ħassib nies li li jiddeċidux li jiddeċidu li ma jkunux kritiċi ħabba ħabba fek. Imma dawk għalija mhumiex kritiċi, fis-sens mhumiex persuni magħmulin biex ikunu kritiċi, jekk tkun kritiku vera mela, mela mhux se problema biha dik, imma ovvjament xaħat li jaf jikteb li li ehm, jinvesti il-ħin tiegħu u l-ħiliet tiegħu fuq din, naturalment jistenna li, li jitħallas ta' dan ukoll. Jew għall-inqas li jkun hemm ehm, pjattaforma konkreta biex dan isir b'mod konsistenti. Ehm, ġifiri, ir-realtà hija din, din naħseb għax jiena ma tikkonvinċinix daqshekk li li sempliċiment hija kwistjoni ta' attitudni soċjali u jew biżat ta' għax aħna żaru hekk. Għax eh, jekk tara Facebook, hemm ħafna nies li pereżempju ma m'għandhomx problema jobsqu fuq in-nies u da. Jiġifieri eh, jekk jekk imbagħad hemm hemm venju konkret għal din il-ħaġa. Għax jiena nara minn nies, pereżempju, meta kelli il-paġna kulturali ta' Malta Today, ma tantx ktibt reviews, sempliċiment għal raġunijiet loġistiċi li pereżempju meta jekk m'hemmx ħin biżżejjed biex nikteb ir-review qabel ma mmorru to print, jiena ovvjament ħa nimla b'affarijiet oħra. Meta per eżempju kien hemm kumpanija teatrali partikolari ridet il-reviews, jiena tilhom isma' għamlu show nhar l-erba. U hekk għamlu, u ktibtu r-review, ġifieri, għax ovvjament kelli ħin biex niktibha. Ġifieri, hemm element fid-diskussjoni fuq dan, naħseb l-element konkret, l-element materjalista ma tantx qed jidħol, ma tantx qed jiffiċerja, u nixtieq li forsi nibda nikkonsidraw nikkonsidraw dil-ħaġa. Mhm, mhm. E, Inti u koll autur ta' serje ta' komiks bl-isem Mibdul, li hija allegorija għal Malta. Eh, Mibdul hija gżira żgħira ħafna, mibnija, żejjed, eh, overdevelopment. il- Ministru Robert Baron u n-nies mdawra miegħu jissejħu l-Captains of Industry, kollha kriminali, kollha mafjużi, dejjem jaraw kif se jibqgħu jibnu kull toq- kull toqba, kull roqa Eh, din hija mhm. viżjoni too close to home, ġifiri. Imma dejjem, dejjem, eh, da kollu qed isir għal ġid tal-pjaneta. Mhm. Kemm kont irrabjat meta ktibta din is-serja? Eh, pjuttost, eh, eh, dan kien pratikament kien verżjoni tiegħi ta' attivizmu biex ngħidu hekk ukoll, ġifieri ehm, għax għax ħassejt li kelli bżonn ngħid xi ħaġa fuq din u li given li jiena kittieb u dan din hija pratika primarja tiegħi ħassejt qed tagħmel sens li nagħmilha trudi l-pjattaforma. Ehm, il-trigger ta' dan kollu, trigger speċi the straw that broke the camel's back kien kienet l-announcement tal-Università Amerikana żonqor. U jiena kont għas kont għamilt sena ġabdejt nix eh, żonqor stess, ġifieri li kienet ġifieri close to home ħafna bħala idea. U insomma, bdejt nibni l-istorja ehm, Abbażi ta' dan, of course, ovvjament abbażi ta' influenzi oħra li li eh, huma ċari, jew mhux daqshekk ċari ma huma evidenti fil-komik, influenzi ta' ġeneru, influenzi ta' estetika, eċetera. Ehm, imma biex nirrispondi li mistoqsija ewlenija kont irrabjat u xtaqt niċċena li għaddi rabja b'mod eh, mod l-iktar mod konkret u l-iktar mod speċi ehm, li jista' jtini gost ukoll. Mhm, mhm. U u kien kien pro- tista' tgħidilna ftit fuq il-proċess għax inti ktibt inti l-kittib l-awtur, però ħdimt ukoll eh, ma' Ines Kristina l-illustratriċi. Kif kif ġifieri kif ħdimt magħha? Inti ktibt u mbagħad i pinġiet Jew kienet iktar simbijotika l-relazzjoni tagħkom? Aha, ħdimna b'mod pjuttost pjuttost konservattiv dal-komik, fis-sens aha, nikteb u jitpenġi. I mean, hija simili ħafna bħal ma tikteb film, l-script writer jikteb l-script u mbagħad Il-differenza hija li f'komik l-artist li jew l-artista tieħu ħafna iktar l-artista hija d-director, il-costume designer, il-set designer. U f'komik għandek, film għandek panel ta' size wieħed biss, f'komik għandek Il-plans differenti. Aha, ovvjament ma wkoll eh, l-artista ta' kasin jiena dejjem eh, inkoraġġejta biex tkun involuta fil-proċess kemm jista' jkun ġifieri. Bħala storja hi dejjem xtaqgħet li inti għal iskript jiena, imma mbagħad hi kellha l-input fuq id-design ta' karattri. Jien Intiha xi ftit ta' prompt, xi ftit ta' ideat, imma mbagħad kienet f'idea li kif kif tiddiżinja l-karattri u d-dinja. Ehm, ġifieri hija intiha ċertu ċertu prompts ta' jien naf anke nies famużi jew ċelebritajiet li nara l-karattri x'jieba u mbagħad tadattom pereżempju affarijiet hekk. Ehm, imma ħdibna ħdibna mod pjuttost kien pjuttost diretta ehm, jien nikteb u mbagħad tpenġi pratikament. Mhm. U kif intlaqa il-Maltin jaqrawh il-komik?
Intlaqa pjuttost tajjeb milli ehm, milli rajt, u jent kien xat li oġbu iktar xat li oġbu inqas, imma ehm, naħseb li il-kultura tal-komiks ehm, f'Malta avolja da tikber, anka per il-komikon huwa eh, avveniment pjuttost popolari. forsi manka bħal fatt li abbinat miegħu hemm sottokulturi oħra bħal gaming, eh, anime, etc. cosplay. Um, Naseb għax mibdu kien esperiment u koll, minn anka minnaħa tal-Merlin ħadu ħadu pjuttost riskju biex Għax dak kien publikat ukoll monthly fi stil Amerikani ġifiri 22-24 pages monthly, mhux volum wieħed bħalma forsi huwa aktar ehm, komuni fl-Ewropa. U naħseb mibdu li ħaġa da pjuttost stramba, huwa hybrid pjuttost eh, ġdid għal Malta. Fil-fatt, xi nies mhux Maltin li qrawh apprezzawh ukoll għax fakkarhom ċertu komiks Ewropej, per eżempju, ċertu komiks pal l-inkal ta' Jodorowsky u Moebius, jew pal eh, heavy metal, il-heavy metal magazine, metal urlam, il-Franċiż, għax huwa hemm dak l-element ta' surrealizmu ta' satira, ġifi mhux direttament pal daw il-comics per eżempju tal-franchises tal-Marvel li huma pjuttost mitoloġiċi bħala pjuttost strutturi pjuttost klassiċi ta' storytelling. Hemm dak l-element da xi anarkiku. Ehm, u naħseb ġi apprezzat anka ħabba eh, għax hemm dak l-element ukoll.
U eh, hemm iktar comics maħsubin hemm xi xogħol ieħor li eh, tkompli ma' Ines jew jew simili? Jiena dejjem miftuħ biex nagħmel comics, dejjem miftuħ ħafna biex ninkom li naħdem ma' Ines. Da xogħol, I mean, jiena ovvjament ktibt u realizzajt il-comic bħala idea u bħala narrativa, imma ix-xogħol li ħadet biex tagħmlu hija xi ħaġa impressjonanti ħafna. Ines palissa edha id-Danimarka fejn studjat u mbagħad komplit hija bbażata hemm daħdem fl-animation, ġifieri taħdem ma' studio, ġifieri avanzat fil-karriera tagħha. Eh, Milu xi tajt magħha x'niżlet Malta eh, għall-vakanzi tal-Eid. Ma dejjem miftuħ biex nkun nagħtem magħha. Palissa m'għandna xejn konkret imma naħseb ehm, u nispera li dal-waqt se konna kollaborazzjoni ġdida flimkien.
Nittamaw. Inti adattajt ukoll skript tal-film, eh, skript bbażati mhm. fuq Romanzi, xogħlijiet letterari. L-ewwel net mhm. fuq qudiem net hemm ir-romanz ta' Alex Vellaġera, s-sriep reġgħu saru Velenuzi li mhm. huwa feature film eh, li li eh, inti ktibt. U mbagħad kellek oħrajn osra oqsor iqsar minn hekk ta' mhm. bażati fuq stejjer ta' Klera Zoppardi, Manuel Nifsut, Loren Vella. Xi rikjedi dan il-ġeneru ta' kitba li fejn inti qiegħed tieħu x-xogħol ta' xi ħadd ieħor, qed tipproġettah fuq l-iskrin fil-frame ta' qudiemna u b'xi mod qed tagħmlu tiegħek. Ġifieri kif kif kif tista' tkun lejali lejn il-kitba meta qed iddawwarha ġo film? Mhm.
Dejjem jiddependi dejjem jiddependi mix-xogħol innifsu. It's a case by case thing. Tissib fix-xogħol oriġinali dak li hemm dak li huwa tajjeb għaċ-ċinema jew għal short films u minn hemmhekk tara x'inhu l-aħjar mod, x'inhu l-aħjar approċċ tista' tieħu. fil-każ ta' ħsieb reġisatur Vellnużi, per eżempju, ovvjament għax huwa feature film, jiena u il-director producer Martin Bonnici konna ilna naħmu fuq, ġifieri kienet xi ħaġa li żvolġiet tul verżjonijiet differenti, funding schemes differenti, pjattaformi differenti, proposti sakemm ma il-landjajna għal dak li ħadem. F'dak il-każ kien, kien element ta' dan huwa ktieb vast ħafna, perspettivi differenti, timelines differenti, kif nistgħu nissimplifikaw, kif nistgħu nagħmlu universali kemm jista' jkun. Um, u rajna speċi, eh, jena bdejt nħares li ġeneru, per eżempju, hemm element ta' crime, ġudan li forsi fil-romanz huwa iktar sottili, ma forsi nistgħu noħorġu at the forefront. Um, Semmejt li l-adattament li għamilt uh, għamilt nejt ta' Clara Sopardi, imma dawk ngħidlu l-ewlieni kien Kamilla. Um, emmek u koll, em dak l-aspet, em l-istoria, em l-speċi heritage ġo l-istoria oriġinali ta' Carmilla ta' Joseph Sheridan Lefanu. Allura, given l-istoria ta' Claire hija pratikament żewġ monologi li Ovvjament film mhux se jkun daqshekk dinamiku li tagħmilhom eh, dak il-mod dirett, dik l-adattament dirett. Ħadna element mill-istorja ta' Sheridan Le Fanu, ġifieri hemm dal-heritage ta' adattamenti wkoll, ġifieri ovvjament Carmilla kien hemm ħafna adattamenti tiegħu. U eh, ħriġna eh, il-protagonist li ma jeżistix fl-istorja ta' Claire, ma jeżisti verżjoni differenti fl-istorja ta' Sheridan Le Fanu li kien bet sekli ilu. Qabel Dracula ġifieri bħala storja ta' vampiri kien jafu. U dakin dakin eh, mod ta' kif ehm, l-istorja issir iktar konkreta bħala film u fej dal-protagonist huwa stand-in tal-udjenza għax tidħol fid-dinja ta' Camilla hi stess. Ġifieri dawn huma ġast żewġ eżempji ta' kif ehm, ċertu bidliet, anke bidliet radikali, iddu jsiru biex l-adattament ikun konkret kemm jista' jkun u li jagħmel sens għal ġeneru ġdid. Għax pratikament huwa proċess ta' traduzzjoni pratikament. U kif kienet l-esperjenza tiegħek mal-awturi? Kellek xi ħadd li qallek għaw xamilt eh, biex għaw xieħlix tawek. Jow kif kienet wara l-esperjenza tiegħek magħhom?

Ekku, ekku, din torbot ma dak li għedna qabel. Pero anka kif x'qed jiġri fiż-settur tal-films? Ġifieri inti tara li għaw żmien ta' opportunitajiet li qed jinfetħu anka biex forsi jagħtu iktar exposure universali kif poġġejt anti stess għal anke għal letteratura Maltija permezz tal-films jew hija xi ħaġa iktar kaotika mingħajr policy u viżjoni vera lejn għal xiex għandna isu jkollna l-ambizzjoni eh, bħala kultura bħala politika kulturali. Mhm.
Palissa, palissa ġifiri, eh, eh, għedin daċċie ta' situazzjoni ta' wait and see u koll għax il-fond tal-film li kien taħt il-Film Commission issa se jaqa' taħt l-Arts Council. Ehm, li tista' tkun li tista' tkun interessanti ħafna ehm, skont kif isiru l-affarijiet. Ehm, għax il-fatt huwa li hemm ħafna opportunitajiet għan-nies li jaħdmu fil-films mill-element ta' servicing, jiġifieri productions kbar ta' Hollywood li jiġu f'Malta biex biex jużaw il-Malta bħala bħala bħala set, bħala bħala ehm, location. Imma ehm, bħala films lokali hemm daqsxejn ta' nuqqas ta' support u eh, meta kumparat preċement meta kumparat ma' pajjiżi oħrajn, anke pajjiżi żgħar bħalna ehm, li li tillimitak ħafna. Ehm, u anke jekk tara ċertu fondi Ewropej, dak li jirrikjedu aħna m'għandniex. U aħna huwa diffiċli ħafna li filmmakers Maltin jidħlu ġo dak is-suq, jidħlu ġo dak il-kuntest. Ġifieri hemm challenges kbar għax il-film partikolarment il-film, jekk qed tikkumpara ma' setturi oħra, jirrikjedi ħafna flus. Anka anka ħana ngħidu film low budget huwa kwalunkwe film li huwa taħt miljun jew żewġ miljun, ġifieri ħaseb wara. Ehm, hemm ħafna, ovvjament hemm xi nies li qed jippruvaw jimbuttaw bl-inizjattiva tagħhom eh, personali, imma ovvjament din għandha il-limiti tagħha. Ehm, ġifieri hemm hemm challenges kbar u nispera li ehm, ċertu policies jitlu li li jgħinu il-filmmakers lokali li jridu jagħmlu films lokali mhux ġast jaħmu fis-servicing.
Jien minn kif jidher li jien isu każ ieħor minn dawk il-ħafna inkluż meta niddiskutu anke l-lingwa Maltija illi dejjem inġibu l-iskuża li aħna żgħar wis u li qisu mentri l-fatt li aħna żgħar anzi rridu ninvestu iżjed fil-film li huwa tant lingwaġġ universali li jista' b'xi mod qed jina ħafna iżjed exposure minn forum l-oħra tal-arti, le?
Mm. Ek tara l-każijiet ta' pajjiżi bħal Iceland, per eżempju, li għandhom għandhom kuntest kulturali anke fil-films ħafna iktar ħaj. Ehm, dinja ehm, dinja ċara, ġifiri Hemm bżonn long-term vision u hemm bżonn investimenti sostanzjali, ġifieri din din tkun da xejn sfortunatament culture shift u culture shifts nafu li ma jsirux mill-lum għal għada. Ġifieri u anke għax mbagħad anke nistgħu nitkellmu fuq is-suġġett u x'tip ta' films iridu joħorġu, eċċetera, eċċetera, dan din hija diskussjoni vasta ħafna. Jiġifieri hemm ħafna xogħol xi jsir bażikament biex inżommuha qasira.
Teo, inti titkellem il-Malti mod perfett, eh, però tikteb bl-Ingliż. X'in ir-relazzjoni tiegħek mm. mal-lingwa? Mm.
Mela, eh, nikteb l-Ingliż għax dejjem dejjem rajt l-Ingliż u dejjem speċi ehm, referenzi kulturali tiegħi ehm, kienu għall-affarijiet bl-Ingliż u studjajt l-Ingliż l-Università, eċetera. Ġifieri dejjem ħassejt li din hija l-għodda primarja li għandi. Ehm, u għalhekk ir-relazzjoni tiegħi mal-lingwa hija wkoll waħda ehm, pjuttost eh, pragmatika, għanidu hekk. Ehm, li Ma l-Ingliż ukoll ġobni, I mean, hija lingwa flessibbli ħafna, hija lingwa playful ħafna li tista' tkun tistgħmel ħafna affarijiet biha. Ehm, imma sempliċement dawn affarijiet issa peċi ta' nature versus nurture eh, tidħol fiha u jekk niffoka fuq l-Ingliż ngħid in-nurture hemm hemm hemm kien. Għandi għandi background tas-Serbjan pereżempju wkoll, imma anke hemmhekk ir-realtà hija li eh, Serbjan tiegħi bħalissa batut ħafna m'għandi ħadd ma' nitkellmu pereżempju. Ġifieri dawn huma kollha affarijiet li Hemm deċiżjonijiet li jsiru m'hemm xejn naturali jew universali fiha, hemm xi ħaġa li sempliċement tiddeċiedi għax dan huwa dak li tħoss li għandek tagħmel jew li tħoss iktar komdu tagħmel. Hekk nista' hekk nista' dik ir-risposta nista' ntik. U fuq ix qed taħdem bħalissa hemm xi biċċa xogħol kbira li li qed taħdem fuqha xi xi rumanz ġdid?
Dejjem l-aħħar nifoka dejjem fuq il-films, fuq ġifi fuq scripts, ix-xogħol ewlieni li spiċi ilni nkarkar bih das sentej, tliet snin, Huwa script fil-fatt fuq fuq familti u fuq eh, situazzjoni kif ġara, ma wkoll darba mhux ġas fuq ommi ma fuq missieri wkoll fuq fuq il-kuntest ta' ehm, ta' dak bażati fuq fuq id-dar l-appartament fej konna noqgħod. Ta' slima. Ehm, Aha. U ħloqt storja fuq din, u qed nipprova niktu bħala feature film. Ehm, u qed nieħu daqsxejn break minna issa ehm, biex biex ikolli ċertu distanza minnu għax ktibt ktibt draft wieħed mhux ħażin imma għandi bżonn ċertu distanza minna l-ħaġa. Ehm, U mbagħad indemita minn għadhom f'ħafna kollaborazzjonijiet ehm, li ma nafx se jsir minnhom imma ehm, pjuttost ħerqan li ħerqan li nkomplihom. Għax dan aħħar nsib ħafna wens fil-kollaborazzjoni. Ehm, u naħseb ngħidlek id-dritt kieku kelli nażel kont nibqa' naħdem fuq modalità kooperattiva eh, fuq modalità ta' kollaborazzjoni għax ehm, iktar nieħu gost ehm, hemm element eh, iktar soċjali fiha, tista' tiżbalja iktar, tista' tagħmel brainstorming tħoss li tagħmel xi ħaġa iktar ħajja. Ġifieri dan huwa qed nifoka fuq dejjem fil-films ukoll, dejjem film jew television.
Semmejt il-ħarġuna semmejna ftit il-missirek u dar u dar li kelkom ta' slima. Enti e, kont anka involut fil-intrapriza ta' missirek meta kelkom kixot. E, missirek kienet mhm. jippubblika diversi awturi li anka ġew fuq dan il-podcast kien ġivili fuq il-forefront tal-letteratura mm-hmm. Maltija. Mm-hmm. Ċertament ħajħalli vojt personali li ħadd ma jista' jimla, però hemm xi xi pjan biex xi ħaġa minn dak li nbeda kixot il-bqija ta' dak li li beda missierek ikompli b'xi mod jew għadu kmini wisq biex forsi wieħed jgħid.
Mill-aspett tal-pubblikatur huwa daqsxejn kmieni biex ndeċiedu, imma Kixxot li jiena m'għadniex parti mill-bord direttament, imma Kixxot ħa jibqa' għaddej għax l-istruttura hija pjuttost awtonoma jew inqas awtonoma direttament minn missieri. Forsi li hemm jekk ħanajdu hekk li hemm pjan li kixxott ede books isir ngħidu hekk kixxott books u li titkompla b'dak il-mod. Imma kollox għadu għadu għadu kmini wis biex biex kien hemm element artiġanali ħafna li fisser li l-persuna involuta ovvjament hija ċentrali u din mhix ħaġa daqshekk eh, network replaceable faċilment. Ġifieri dan huwa dan huwa din din sfida issa li jdu nifaċċaw. Kif se nkomplu dak li kien jagħmel mingħajru.
Għax kien hemm kien hemm element kbir ta' sena u ta' il-personali ta' Zvezdan u s-sena li kellu li ġab miegħu li kienet kienet unika mhux ekku tistax tiftaħ fabrika għalija ekku. Mhm. Eh, mhm. Grazzi ħafna Teo. Grazzi Teo ta' dan il-ħin li għattajt maħna. Eh, Naprezza mens li tajtna din l-intervista u eh, ċertament naf li s-semija tagħna japprezzaw li saru jafu ftit iżjed. Grazzi ħafna Karl.
Hekk wasalna fit-tmiem ta' episodju ieħor ta' Antenni Suspettużi, il-podcast ta' Pen Malta. Bħal dejjem, Klara Zoppardi għanitni bir-riċerka għal din il-poddata. Grazzi lis semmija tagħna komplu seguna nhar ta' tlieta b'episodju ġdid Antenni Suspettużi, il-poddati mal-awturi ta' żmienna. Niltaqgħu il-ġimgħa d